Gammoojjii addunyarraa cittee addunyaan quba hin qabne, tan laga keessa yaa'u hin qabne, ta jidduu gaaraatti awwaalamtee teknolojii fi qaroomina irraa dhukatte, gammoojjii gooftaan isii uume rabbiin samii gubbarraa isii quba qabu malee addunyaan quba hin qabne, ka itti facaasan hin biqille, ka qotanii bishaan keessaa hin baane bishaan tokko malee. gammoojjii dhukkooytuu awwaaroftuu san keessatti mucaan tokko dhalate mucaan kun isaa ulfa baatii jahaa abbaan duniyarraa godaane Erga inni dhalatee addunyaa tana arge baatii waggaa jaha gaafa inni gahu haatillee addunyaa raggattee biraa deemte. Intala takka jirti maqaan isii Barakaa jedhamti. Itoophiyaadha. Seenaa keessatti maqaan isii Ummu Ayman

dubbisuudhaaf achi dhaqan ummu aymanii fi haati mucaa xiqqaa mucaan kunis gaafa san akka raajii ta'ee wajji jira madiinaa keessa bubbulanii fira isaanii dubbisanii yeroo deebi'uudhaaf karaa qabatan iddoo bakka abwaa jedhamutti dhukkubni haadha mucaa xiqqaa kana duniyarraa galchu achumatti qabate achuma ciiftee Miila isii diriirsitee ulee jiruu duniyaa itti erkataa turte achi gattee erkatte gara akiraa. Ummu Ayman isii qofatu wajji jira. Leeysa indahum rijaal. Namni dhiiraa bira hin jiru. Awwaaluuf qabriin qotamuun dirqama. Ummu Ayman mucaa xiqqaa kanaa wajji koottu haadhatee awwaallaa jettiin. Mucaan xiqqaan kun du'uu hin barre, jiruullee hin barre, du'allee waan jedhamu hin barre. Haati numa ciiftee rafte malee waan ruuhiin keessaa baate hin simu. Akka gaafa Suuriyaa waggaa jaha dura ija kiyya kanaan arge miidiyaan addunyaa mul'isee Haadha boombiin dhahee ajjeesee ciifti. Ijoollee waan haati jirtu seetee irra ciiftee hooti daa'imni. Kana mudanne ummanni Muhammad. Koottu haadha kee awwaallaa koottu na wajjin qoti qabrii jetti. Ummaan ni raftee bar jedhaan inni. Osomaa inni akkas jedhuun qottee namni naannoo Madiinaa dhayxan tabba gubbatti waan akka lafa lafa ol ka'aa tokko jira talli jedhaniin. Talli jechuun afaan Oromootti tulluu jechuudha. Afaan Arabiitti talli jedhanii. Tallii sanirraa yeroo ammaa jijjiiramee jira qabriin sun sababa bishaan irra gadi yaa'uuf. qotee baasa jedhanii jijjiiran seenaa keessatti awwaaltee qabrii keessa keessee mucaa qabattee wayita isiin kaate gara makkaa galuuf ummii haadha tiyya eessatti gatee deema'an hin deemu osoo inni jedhu dirqiin fuutee makka ittiin galte mucaan gosa

Addunyaa rifeensa hin ciranne, ka qeensa hin muranne, qaama hin dhiqanne, uffata hin jijjiiranne. Ata'rifuuna dhaalika alxifl? Huwa Rasuulu alhaqqi wa sayyidu alkhalqi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Muhammad sallu alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam. Dubbiin achi hin eegalle. Mucaan ganamaan xaahira. Hin mucucaanne. Dhoqqee keessa hin buune. Yoo rafee ribaa ka'u iji isaa hin coom'a'u jedhan. Waan kuulatee ribaa ka'e fakkaata jedhan. Yoo rafu hin gororu. Wayita daa'imummaa gororri afaan hin jigu jedhan. Ijoollee wayita raftu hin gororti. Takkaa gororee hin beeku dha Rasuulli Rabbii Nabi Muhammad. Yoo rafu ijji isaa kun takkaan xuraahu jedhanii wayita ribaa ka'u. Yoo itti siqanii ulatan qaamni isaa kun ni urgaaha jedhan wayita ijoollummaa. Wayita ijoolleen taphattu nutu taphaaf hin uumamne jedha jedhan. Haliimaa wayita jettu wayita ifaan mana keessaa badu fuula isaa ibsanne jetti fuula isaatu ifa salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi. Halkan tokko tokko ganna baaseeti mucaa xiqqaa waggaa saddeeti koottu mee gara samii kana laallaa jedhee urjii laalaa bulla jetti haliimata sa'adiyyaan harma hoosifte barra. Ammoo kabaja ulfina rabbiin ummata Itoophiyaa habashaa ummata kanaaf kenne keessaa tokko

Sahaabaa dura deeman Rasuulli Rabbii. Yeroo garii duubat deebi'an. Yeroo garii jidduu deeman. Osoma akkasitti deeman sahaabaan yeroo tokko dhaban Rasuula Rabbii karaa Makkaa irratti. Barbaadanii wayta isaan bira gahan edaa isaan qabrii haadha isaanii ta waggaa dhibba waggaa meeqa dura Waggaa 50, 60 dura awwaalan san yaadatan. Edaa isaan achi dhaqanii qabrii bira taa'anii boohan Rasuulli Rabbii qabrii haadhaa bira. Gaafa Fathii Makkaati. Wayta Makka seenanii jedhan erga qubatanii lafa addunyaan biyyi irraa ari'ite Makkatal Mukarramaa biyyee isii ulatanii bira gad taa'anii wayta isaan sahaabaa jidduu taa'anii biyya makkaa bi- bitaa fi mirga gaara isii muka isii laga isii lafa isii osoo laalu jiran manguddoon takka dubartiin dulloomte ijaan hin agartu ulee dhadhaabataa dhufte rasuulli rabbi jalaa goraa jedhan manguddoo tana jalaa goraa jedhan rasuulli rabbi eenyu si isiin jedhan Deemaatuma dhuftee Nabi Muhammadiin bira gatteettee harka isaanii qabdee Muhammad numa jirtaa jetteen areeda isaanii gara qaqqabdee si eenyu jetteen sahabaan hin beeytani isiin bara haadha tiyya erga haati tiyya duniyarraa deemti ummu eeymani jedha rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam abaa bakri siddiiq umar ibnu alkhaxaab eega nabi muhammad duniyaa irraa deemanii mana isii dhaqanii isii ziyaaran isii yoo jira agartu hin bootti gaaf tokko boottee maa boosse jennaan akkam hin boonne du'a nabi muhammadii waa hin samirraa nurraa cite jette ummu ayman dubartoonni keenna fakkeenya isii ta'uu qabdan malee ta tiraampii fi obaamaa deettee miti fakkeenya keessan ummu aymaniin ta'uu qabdi rabbiin dubartoota akkasii rabbi isin haa taasisu Mata dureen sagantaa keenya har'aa galata jaalalaa jedha. Galata jaalalaa godhuufu jaalaluma sanum qabnu hin beeynu hin garre garuu nabi Muhammad yaa lil asafaa ashaddu naasi mahabbatan lii qoomu yaatuuna ba'di irri ummanni akkaan na jaalatu jedha nabi Muhammad isinii miti jedhe gaafa fatii gaafa Sahaabaa qabrii Baqii' jedhamtu Baqii Al-Gharqad sahaabaa kuma kudhan of keessaa qabdi. Du'uudhaaf baatii lamatu hafeef Nabi Muhammadi gaafa san. Qabrii ziyaaranii dhaabatanii boohanii sahaabaa isaaniitti wayita isaan as garagalan Ammas imimmaan gad naqan. Maal taasise- maal taatee boosse jennaan tadakkartu ikwaani. Obboleewwan kiyya takka yaadadhe jedha Rasuul Rabbi. Awalasna ikwaan akka yaa Nabiyya Allah. Nuti obboleewwan keetii miti yaa ergamaa Rabbi jennaan laa bal antum ashaabi. Bal antum ashaabi. Isin hiriyoota kiyya, saahiboota kiyya malee obboleewwan kiyya jechuun isaan osoo nan argin natti amanan jedhan Rasuulli Rabbi. Irra ummanni na jaalatu jedhan Rasuulli Rabbi. Ummata osoo nan argin gaafa an duniyarraa deeme na booda dhufu deeman sani jedhan. Jaalalli sun har'a dhuguma jira. Eessa jira? Akkamitti jira? Akkami galata galchaa jirra jechuun gaafii nu ta'uu qaba. Har'a akka anaafati islaama taanee akkanatti barennee teennuuf wanti nabi Muhammad hin ta'in hin jiru. Bakka nama hidhameellee isaantu hidhame. Bakka nama tumameellee isaantu tumame. Bakka nama ilmaan jalaa dhumtellee isaantu dhaabate.

Kombortaa qabsiisanii garbuu xaasaa 30 safaratan Yahuudarra. Osoo kombortaan isaasin isaanii sun hin galin duniyarraa deeman jedhan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gaafa kaan ganda tokko dhaqanii ganda tokkotti da'waa godhanii ummanni hamma tokko ta'e fudhatee fi Itti gaafatamaan ganda sanii garuu gubatee garaan isaa akkamitti Muhammad na harkaa ummata saame jedhee wayta nabi Muhammad gaala gubbaa bahan laal gaalli gaalar gaalli lafarraa dheerinni isaa meetirii lamaaf cinaadha. Rasuulli gaala gubbaa haa bahan eegee ulee isaa qabatee gaala gaala isaanii garaa jala waraana. Wayta gaala garaa jala waraanu gaalli utaalee Labi Muhammadiin lafaan dhahe. Fasaqaxa alaa baxnihi salawaatu Rabbii wa salaamuhu alayhi. Garaadhaan lafa dhahan Nabi Muhammad gaala sanirra. Akkasuman lafa dhahan. Ni beeytan gaafa dubbii xaa'if. Naafahaa tumsan jedhanii biyya sani baqatanii gabraa fi ijoollee zeeroo gandatti itti yaasanii miila cabsanii miilli isaanii osoo dhiigu osoo of hin beekiin jedhan rasuli rabbi qixxee gandaatti of beeke jedhan qaamni kiyya kun of na wallaale jedhan yoo an gubbaa kiyya kana laalu malaa'ikaan tokko Yaa Muhammad ajajamnee dhufne ajaja keenna kana yoo ati nu hayyamte qofa galmaan gahuu dandeenya ummata si rifachiisee si dhahe kana waan ati taatelle waan si mudatellee arge rabbiin kee isatu nuuf si erge siif er- nu erge yoo ati nu hayyamte gaara lamaan gurguddaa xaa'if jiddutti argamtu kana walitti gombifnee ummata kana haa galaabban haa galaafannu jennaani

Wallaahi lakki jedhe. Jara amma bar miil miilli isaa dhiigni cophaa jira bar dhiigni irraan qoorree irraan gogne hin xaraganne bar dhiiga. Osoo dhiigni asiin irraa jigu wallaahi hin tuuytan jedhe ummata kana malaa'ikaadhaan. Ummata kana dugda isaanii keessaa nama laa ilaaha illallah jedhu rabbi naa baasuun mala jedhe. Salluu alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam. itti mari'atanii waltajjii gaafa kaan ibliis keessatti hirmaate amman guddoo baddaa kanaa dhufe malee nama ambaatii miti nama ormaatii miti jedheen abaa jahli fa'a yaada kennan manatti cufnee beelaan haa ajjeefnu muhammadiin laa sagalee isaatu achi keessaan bahee ummata booji'a jedhe Biyyaa baafnee harka hiinee haa fageessinuu jennaan laa ummata walitti qabatee deebi'ee biyya kana nu harkaa fudhata. Yaada kaa yoon fidu ibliis torkaa kuffisa ibliis suuraa namaatti kaarra Ameerikaan itti mari'attochuu ibliis. Suuraa namaatti deebi'ee manguddoo baddaa fakkaatee gaabii uffatee dhufee waltajjii Qureeshii kana Muhammadiin ajjeesuu deeman keessatti argame ibliis. Shayxaanni iccitii namaa baasa. Jinniin iccitii namaa baafti waan ati haasoftu. Gaafa kaan sahaabaadhaan waadaa walii galan nama kudha lama jinniitu ol bahee iccitii nabi Muhammadoo isaan mari'atan gaara gubbaa dhaabatee lallabe. Qoreeshitti himee harkaa baase iccitii nabi Muhammadiin. Ibliis xabiyaa isaatti bakka namni itti argamu waltajjii islaamni gaggeessu keessatti jinnii qaba. Iccitii wanni baasu Yeroo hedduu nama qofa hin sehina. Jinni illeen iccitii baafti. Kanaafu yeroo marii, yeroo waltajjii, yeroo jaarsummaa taa'amu A'uudu billaahi mina sheyxaani rajiim jechuun barbaachisaadha. Achi keessa dhufee taa'ee ibliis yaada namni fidu hin ta'u kunillee faashil haadha wa haadha faashil kuffisee harkaa yaanni furdaan cimaan inni fudhate yaada namticha summiin qoma isaa waraana fokkataa ummata Muhammad Fir'aawnu haadhihi umma Abuu Jahl, unzur ilaa ismihi, abbaa wallaalaa jedhe bar. Yoo ati maqaa isaa Amri jettee himte nam tokko hin beeku. Abuu Jahli abbaa wallaalaa jechuu kan wallaala dhugee wallaalli isa dhuge. Muhammadii wanni goonu gosti hundi wal gahee sayfii tokkoon bakka takka dargaggeessi irree jabaa waraanee ajjeesee achi dhiigni

Jarri mana mur marsitee si ajjeesuu deemti jedhe. Gaafa san mana san keessa Aliyyii wajjin bule baqatee biyyaa bahee osoo Qureesh isa ajjeesuuf balbala marsitee teessu inni immoo amaanaa isa bira jirtu yaa Aliyyi amaanaan tun ta'e baluuti amaanaan tun ta'e baluuti amaanaa isa yaachiisa addunyaan isa ajjeesuuf mana marsitee mana jala jirti inni immoo amaanaa tana galchi namatu amaanaa bira kaahatare saadiqul masduuq al-amiin amaanaa tana ebaluun bira galchi tana immoo ta'e baluu kenni tanatti dhaamaa bule abii jahli balbala jala jirti abii jahli fa ajjeesuuf thumma kharaja min makkaa gaara gubbaa bahee makkaan achi ilaalee biyya isaa ta duraan keessa fiigu ta ijoollummaa san yaadatee laga isii ta keessa fiigaa ture san ta ijoollee wajjin keessa taphataa ture san gad ilaalee wallaahi yaa makkaa

Summiidhaan du'e boodara nabi Muhammad maata shahiidan Rabbii walitti qabeef jedhe shahiidummaan intalli summii dalaydee ra'ee affeeltee affeerte nabi Muhammadi summii itti gootee nabi Muhammadi kennite fuudhee nyaate sahaabaa jahatu du'e osoo namni hin du'in dura takka muratee eega liqimse nabi muhammad irfa'uu aydiikum yaa qawm fa'innahaa akhbaratni annahaa masmuuma harka keessan ol baasa kaasa irra lafa kaaha foon kana jedhe amma naa himte foon kun akka summiin itti godhame foontu naa hime jedhe nabi foon du'an

Lafti kun marti waraqata tahe dubbii nabi Muhammad barreessan hin fixan. Walaakin seenaa isaanii numa dhageenya. Seenaan isaanii sun hagam keessa keenna seene? Jaalalli isaanii hagam keessa keenna seene? Waan sahaabaan Rasuula Rabbii isaanii ta'an ni beeytan. Sahabaa yoo isaan tufan tuftoon isaanii lafa hin buutu. Wadda'atan wuduun isaanii lafatti hin harca'u. Rifeensa ciratan rifeensi isaanii lafa hin bu'u. Huccuu isaanii irratti wal fixan. Anas binu Maalik rifeensa isaanii walitti qabatee gaafa qabrii seenu. Sahab caalimticha beekamaa addunyaa kanaa biyya Basraa Muhammad binu Siiriin isaa hidhaa jirutti dhaammate. Rifeensa Nabi Muhammad kasi bira jiru saniin qaama kiyya dhiqi. Isa san qaama kiyyatti maxxansi. Abjadii adiin na mari. qabrii na kaahi jedheen rifeensa rasuula rabbii wajji rifeensa nabi muhammad wajji khaalid ibnul waliid gaaf tokko osoo rasuuli rabbii rifeensa ciratan sammuu isaanii tanarraa rifeensa hohi argadhe jedhe rifeensa san fuudhee amaamaa kiyya keessa akkana ol suuqe jedha osoo rifeensi sun na wajjin jiru waraana tokko seenee cabsu malee cabeen beeku jedha khaalid ummu salamaan waan jettu itti dubbattu kubbaayyaa keessa rifeensa isaanii kennee Warra dhukkubsate bishaaniin bulbullee bishaan san obaafna. Namni bishaan san dhuge marti isaan fayye. Salawaatu Rabbii wa salaamuhu alayhi. Salluu alayhi wa sallimuu tasliimaa. Sallallahu alayhi wa sallam. Dhaaqa lana min al'adhaabi alwaana. Nuuf jecha adhaaba hedduu dhandhame, cabee, biyyaa bahe, beelahe, rakkate, maqaan itti bahe, maraattuu jedhame, saahir, majnuun, kaahin,

ollaa kenna ulfina hin beeyne jiruun teenna gara- garagalte rabbii nu halaqe dhiifnee ka biroo gabbarra ka silaa nu nyaachisu dhiisee ka biroo shakkarra silaa osoo muhammad ergamuu baate laa na'rifu min ayna atayna walimaadha atayna waliayna nasiir maaliif dhufne Eessaa dhufne? Eessa deemna? Dhalanne maal hojjenna? Muhammadtu nutti hime kana. Iktashafa lana sirra wujuudina. Iccitii argamuu kennaa, iccitii uumamuu kennaa, iccitii du'uu kennaa illee Nabi Muhammadtu nu hime sallallahu alayhi wa sallam. Jaalala isaanii akka wayita dheebonnee bishaan dhuynutti Rabbi nu haa obaasu. Jaalala isaanii akka namni bishaan dheebotee wayita bishaan qabbanaahaa Tiruu isaa irratti gad dhugu garaan isaa kun tasgabbaahee qabbanaahee gammadu san jaalala isaanii jismii keenna hunda rabbi haa seensisu nama galata jaalalaa beeku nama galata azaaba isaan dhandhamanii san har'a oolu rabbi nu haa taasisu nama sunnaa isaaniitiin qaanfatuu miti nama sunnaa isaaniitiin alaabaa ol fuudhee ana qaa'idii muhammad walan yuhdama walan yuhzama ummatu qaa'idun ummatuhaa muhammad qaa'idun ummatun qaa'iduhaa muhammad ummanni dura ta'aan Hoogganaan, dura bu'aan, barsiisaan, qajeelchaan isaa ummanni isa ummanni sun Muhammadiin qabu hin salphatu, hin kufu, biyya addunyarraa duubatti hin hafu, addunyaan ittiin kolfitu yoomuu mataa isaa ol qabee, ol jedhee eenyummaadhaan, beekumsaan, qabeenyaan, teknolojiin waa hundaan fuuldura addunyaa tanaa deemu Rabbi nu haa taasisuu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.